Lwak me Acholi, Wan wacung kany i nyim District Council me Acholi. An ladit mawa moro jami eni ni odwe aboro me dwe me apar Wadong ki nino acel keken ci wadonyo diki koni ca wabicel me dyewor, nongo wan wanongo loc ken. Wacung kany me tito kit ma diki wan wabinongo loc ken-ni, me tito ngo muweko Acholi gin woro lyec. Worone ocakke nining? En aye. Macalo labak dog i tekwaro me Acholi ki dok bene macalo latela ma otelo Acholi macalo District Councillor, atamo ni tin abino ka rwatte ki lutela luwota ma i Gulu District. Wek wacwal kwena ma megwa kit ma diki wan wanongo loc ken? Ngo muweko Acholi gin guketo lanyut ma megi lyec?

Mur obino onongo wan pe waworo actually weng pe woro lyec. Woro lyec mur aye omiyo oweko wan waworo lyec-ci. Ee, amito tito kit man ni wun wungeyo ni actually tye ki kaka ma romo pyerabic wiye angwen i kare ma Moro obino, kara ni igi nino weng ngat ma telo wigi en aye Rwot. A Rwot kacel acel ma telo kaka mapat pat gi. Gin onongo tye ki gin ma kaka ni woro ma a ki i rwoc ma calo lugobo, lugobo gi woro gin rwoc. I nguu ye ager ye eh ma bino ni gin woro nguu kwac ah gangi mukene macalo aguda gin woro gin woro lyec lyec ye gangi mukene gin woro calo wan lukwor wan wumucu mac pien waworo mac. Kaka kacel acel onongo tye ki gin ma gin giworo, ci i kare ma mon obino odonyo i Acholi ka ma wan ocung iye-ni, en aye onongo tye abila pa laco ma kilwongo ni Latiku Gulu. Latiku Gulu obedo lapatiko pien ma ka eni-ni man ka eni ngom pa lupatiko. Kany onongo ka ma abila pa Latibu Kulu wod Lupatyeko onongo tye iye, ci mono onongo en oneko lyec, oneko lyec ci oketo lak lyec i kitubane, ci mono owaco ni wan wamito keto abila ni wan wamito keto headquarter. ma doro lobo acodi ka kany ci dong kany ma wan ocung iye ni eni ki muku abila pa latib ogulu ma onongo tye iye lak lyec ma tye ikom kitubane actually latib ogulu onongo ladwar en onongo dwaro Oo, lyeci eni ki lee mukene i pa kweyo, anyama ki pa geya, mono aye nongo ka ma latic okulu dwaro dwoyo iye? Obedo laco matek, wod jo pa tyeko. Dong actually, atamo ni ka diki wacito independent ma lubbe ki tekwaro ma megwa, gin ma myero wange en aye ni lyec obedo gin ma muno tekwaro ma muno aye omini ki wan. Wan actually wan pe waworo woro lyecci pe oa ki i tekwaro ma jang kwariwa omini wa. Dong rom aroma ki lawil odi, lawil odi bene. Obino macalo lyec, lyec en aye symbol ma mwolo kelo dawiriwiri bene gin ma calo watye walo won kom ma muni aye okelo. Dong an macalo labak dog an alego ni ka diki wan odonyo independent, independent diki sign me loc en aye bendera, bendera pa muno ma kilwongo ni Union Jack. Koni ca wabicel dong ki dwoko piny ma nyuto ka gibidwoko bendera ka buro piny jami mukene ma muno muni gutimo macalo balo tekwaro ma megwa. Watamo ni bene wi Acholi ki wi Uganda omyero gin gucak pur me doko jami ma yam muno balo. Wan Acholi pe waworo lyec kaka kacel acel. omyero gucak woro gin ma yam onyutte bot kwargi. Jamini tye papat, mukene twol, jo mukene mwuco twol macalo ororo, jo mukene mwuco tugu, jo mukene mwuco lik. Muno en aye gin ma yam otuc bot kware mo-ni, ci ka gin gumwuco mwocce ci dok teko pa tipo-ni gwok. botgi. Dong an abako doga ni, Acholi, gin acel ma mo acel mudong en aye ni me nenone ni mon otiyo ki lyec me kwanyo achwodeu ki tekwarogi. Mon otiyo ki cim buna megi ka icito i lango guketo amuka, ka icito i West Nile guketo kwac. Ka icito i Ankole, guketo dyang pien gin gin ma gin gutiyo kwede en aye me acel me kwanyo tipo, tipo ma miyo teko pien tye wa i kom gin ma onyutte. Acholi man aye atamo ni tin ni an abino acung i nyim District Council ma mono. oketo cimbol me lyec iye. Atamo ni acung ki latela, lawota. En amito en olub kitwu. An apwoyo. Akwayo ladit mawa me kate ki meno me bino ka nywako tam ki lwakwa me Acholi. Apwoyo wun lwakwa me Acholi. ma wun wutye ka winyowa i caa man. An nyinga Vicky Atim, abedo anyira pa i Bono. Pa i Bono kono wan wamoco awaro iye, laye iye, tuko iye, pino i kom gongo wor, reyo pino ka okayi, lake kec adada. En aye ka ma wan waa ki iye. Dong an macalo. I kare ma adongo matidi, abedo dano ma onongo maro lok me tekwaro. Wan wacako dongowa ki i wang O. And wang O ka wan acwale wangeyo obedo ka ma pwonnye cakke ki iye ki i gang. Dong pulan weng kigoyo ki i wang O. Jami me atima ki pwony mapatpat wanongo ki i wang O. Oweko bed ka ineno kit dongowa wan anyira macon ki ma kare eni ma pe gingeyo wang O-ni, papatte tye. Ci okwara macalo ladit ora obedo twon ladwa mo ma onongo omiyo pe cokke i ote. Ora-ni en onongo pien onego raa, ci kwara obedo ladwa matek. Dong an bene i kare me tinona, amaro lok me dwa. An. Nongo wacito ka kirweyo dwar, nongo dwar kirweyo dwar madongo ma inongo nongo kono kaka me labongo, kaka pa laro, kaka pa ibona, kaka lamwok, kakki mapat pat kicito iye. Ci nongo tye bwony mogo ma ka wan wacito wabedo iye. Wan macalo mon, dwar nongo mon wa ki co weng bedo iye. So wan mon woko ka kitweyo dwar cabiet acel anyim, nongo watye ka yubbe kwayi dek mapapat ma myero wawot kwede, ma i kine tye bongo mutwo, moko kan, lapenagi, pien tye jami mogo ma in pe icito kwede i dwar i lum macalo malakwang, macalo otigu, giwa otigu cido i wang dano, tong romo mako dano-ni ka iwot ki kwayo jami eno-ni. Malakwang dingo dingo lak tongo bene pe icuko wa lee mo i dugu nono ci oweko onongo tye kit cam mogo ma kitgi tye en aye ma wawoto kwede dong ka wawoto waore i gony ka ma wabibuko iye ni en aye wacako nyenyo te gony dong bene dong mwaka ki mwaka pole kicito en i gony enoni mapapat watye ki te lateng te oduro te lango meno kony mapapat ma nongo wabedo iye tim bene wadwaro tim pa dwak ki tung pa labeka ca tim agolo bene calo itim agolo ki wa idango ma atime jo mukene ineno wa lacek matar kati ki iye ci oweko loki wa pe ilub wa ice ki wa ikwany wa rwod ki tyene nono kiworo wek pe Dako reto mak dano ma megi. Dong, calo wan mon, ka ia ki i pwony me lubo kor co ka wot i te lum, nongo imako olek mo ma wiye ogom, ingeyo mon bene ca okene cinggi bene lit. Ka lee moni oloyi ka ca, in ijwake, igoyo en ki olek-ki, ci bene nongo ineko nek o. Ee, nyo mogo ka kicubo bene pud oto, in bene icito inwoyo, keni nongo oolo but kaka mo manok ki i iye. ci oweko dwana amar adada. Ka dong wat dano dong odugo ki otyeno-ni, otedo tedo, jo mua ki i dwar bene dong gucamo, guyweyo, kingoto twon myel mo, myel ca kigoyo ki luilo iwinyo kakakaka, orak. Kong mumac pe ki pito pito pito pito iye oweko be co okene nongo wa keny pe yubo atika nero we so nongo kome ka iwinyo acel mogo wa tye wa geno pa ibora mogo tye wa tung pa labek pa labek mogo be tye wa kany wa kake mo pa pat gi nongo en ki ikwayo iyo ni eno ni ci oweko an aneno te kwaro me Acholi pire tek mada kome be tye wa dugo ki dul ma tye ka neno kit me roco paco. Gimiti ki roc paco odok kita con. Ka ce nyo lwak wa dong ye ki gwoko wang o kita con, pwony bi yube maber. Pien ka dong latin cero i gang kwan, nongo latin dong pwonye o ki gang ko, cero ma nongo dong ngeyo piny, komedo i kit ma en opwonye ki ka doko bote. Wa lego ni wa cero kor dul me roco paco. Wek wa nene wa roco paco, wa cako kwo kita con. Ka in iporo lok level me woro anyira ma kare cani level me woro gi tye lamal. Ento kombeddi in inongo nya pa ngati laco cako co ne cawani bene gi kwanye cawani. Ento kare wa ni nongo pa patte tye style ne bene tye ma ber oweko nongo woro en onongo tye ma lamal. Ci lega na tye ni wa roco paco wa doki ki kwowa macon me pwonye macon ni ka wa medo. Wan aye wan omyero wanenu calo bute ma pire tek, pien wan diki ka dong lutino wa en ni dong cente pe gukwako. Anga gin ma obibino ka leyo koowa? Anga ma diki bedo nyo vice nyo LC5 nyo LD nyo daktari nyo lutica gamente? Oweko pi man, ka tin wa bicero diki ka kwero Wod, waketo lok me kwano obed namba acel, wami lutino wa gunong. Pwonye, wek alokaloka obed i kwowa. Ci an apwoyo ladit ma war me cotte ki meno eni, oweko tin wa tye ka lok kedwu. Alego ni bene wun wucam, wuwur maber, wuwuro en ki lem ki leb acwele, en aye loc ken ma wa a ki i iye i mwaka pyera bicel wiye aryo, tin dok wa bi kwero dit i nino me pyera bicel wiye aryo ne. Ci an apwoyowu matek, lacwec omedde wubur. Ber lwak me Acudi ataba owinyo kit ma ma eni-ni, ladelane eni-ni omyero Acudi ogwok maber, atim biki anyira Baibona. Wutamo wunu winyo wun lwak me Acudi kwiri-ne? I par acudi en gubedo ducu ka telo acudi. Abako doga ni, Aa i tekwaro mon pigi tego. En oweko an atum kede kany, pien mon aye miyo laa lweny ka acudi an cito ka lweny. Mot aye miyo lar. Man in imina tek cwiny mada ni bako doga ma atye ka bako ne itekwaro ni in in aye imina lar. An alego ni mina lar pa lubai bona ma oweke in ikwiri ni ee Rwot wa bene pud tye makwo. Ee wa i Rwot gi bene pud tye makwo. Dong cika ma an amito ciko wu wun acuri ka dino wudonyo i independent ki kin mar pa cata bak dok itekwaro ka wa mito ni kuyu duko i lobo acoli. Wacako nongo independent i kom tekwaro ma mono balo. Ka diki wan obinongo loc ken, loc ken eni-ni omyero wacak nenone ni lyeci eni ma wan wabedo ka woro-ni, ma actually woro-ni, Lyeci ene ni, Mwol aye okelo kaka kacel acel gucako woro gin ma onyutte bot kwarigi, ento pe lyec. Ka wamito okuc odug ki lobo Acholi, leb me lawi-wodi ka pe kikwanyo, kuc obibedo pe i lobo Acholi pien tipo-ni ene ma yam onyutte bot kwariwa-ni onongo lawi-wodi pe peke iye. Ker kacel acel rwot man loro ni ker ki rwot dong man lok ma tim tim owaco ni an acwali wun ni omyera wuwek timwu me tekwaro bene obed ki loc ken nicakke diki loc ken ma nyuto ni wan kaka kacel acel ento wan wawaco ni waworo lyecci Ineno ni mot aye okeliwa me ngo dingo wi Acholi ni ka iboro Acholi ni Acholi tek eh ci Acholi bedo ma cwinye yom je mukene lweko lok ni lawil wodi peke ite koro ma timo tim kedgi wodi kacel acel wun ker kacel acel. Ngat man ocako neno kit me gwoko wod ma meggi. Ka wun wucito, agikki wa wudonyo koni ma nongo loc ken. An abako doga ni, Loc ken-ni pe ogikki gi ka munu. Loc ken-ni obed wa i tekwaro ma munu bal jok jo kabalo.